Però l-vaccines jipproteġu ħafna kontra mart li huwa aktar ħafna iktar serju. Mhm. Em, Jew li jekk alla ħares qatt ħajġi fuqhom ikun hemm iktar ċans ta' complications. Eh. Sissa there is no link whatsoever em, li lemma mart ta' kawża l-autism. So, l-iktar side effects issue li komuni, which might sound vera U ek, bla pain. sens li ħanejda, imma li kollhom forsi naqgħu ġieħ fej, issa fil-verità fit-tfal, insomma L-injection fil- site. fil-koxxa tkun,
nilqakom għal episodju ieħor ta' kelmiet ma' Bambinelli u li manna wix familjari, il-doktor Amanda Kamilleri Farrugia, it-tabiba li kelmitna. Nsellimni, nsellimni.
Ftit, ftit ta' xhur ilu, kont ħanejt ftit tal-ġranet ilu, tant ta' resma lajr is-sena. Li kont ħanejt ġranet imma ftit ta' xhur ilu, fuq il-gestri kullum reġgħet magħna biex kellna fuq il-vaccines. Kif inti? Mhux ħażin, mhux ħażin. Tidher tajba.
Ejja, nimpruvjaw iktar bil-mod. Ġekki tikber?
Ġekki tikber, ġekki tikber, u nidraw iktar motherhood. U mela, mela. L-affarijiet jibdew jiġu iktar naturali. Hopefully, hopefully nirnexxu iktar ma' żmien. Dejjem nitalmu, dejjem nitalmu. Doesn't come with a manual, dejjem nitalmu. Kulħadd, kulħadd jgħidlek li meta tibda trabbi, tibda tkun taf it-tfal u tidra eżatt it-tfal tiegħek u jgħidulek issir tabiba ta' tfal meta tissirhom u veru. Ġifieri tibda tidra maż-żmien bil-mod il-mod. Illum ħan nitkellmu fuq xi ħaġa li naħseb għadha friska u apparti friska bħala tabiba, friska għax ġeki għaddejja naħseb bihom ukoll. Ekku.
Il-vaccines. Dat topic naqata l-biża mhux għan-nies li m'għandhomx idea ta' mediċina, manka lija, l-fatt li jiena tabiba naħseb xorta at least ħan nitkellem mill-esperjenza personali tiegħi xorta bżajt meta bdejna ntu għal il-vaccines, jiġifieri, għalkemm naf kemm huma importanti, u ssib ħafna nies li huma xettiċi fuq il-vaccines. Jien minn xettika tipo x'naf l-importanza tagħhom, eċetera, ma xorta meta tmur biex tagħti l-ewwel vaccine jew l-ewwel ftit vaccines tal-bidu, ovvjament tibża. Ikunu għadhom żgħar.
Ikunu għadhom żgħar, ma tkunx taf kif ħajreaġixxu għall-vaccine, Tkun għadek inti ma tafx eżatt il-baby. Speċjalment l-ewwel baby. Mhux hekk, mhux hekk, ma tkunx tafx eżatt kif ħajreġixxi, x'għandek tagħmel. Il-biżgħat normali u ta' ta' omm, I guess. Eżatt, eżatt.
Mela, għax huma jibdew vera ta' ta' żgħira. Ekku. Naħseb l-ewwel vaccines huma ta' bejn sitt ġimgħat minn ġimgħat. Normalment minn 8 weeks il-qudiem nibdew il-vaccines. Qisu l-ewwel three doses qisu jiġu kull xahar, jiġifieri minn eight weeks u mbagħad four weeks wara, mbagħad terġa' four weeks wara, mbagħad qishom nibdew inġebbdu ftit iktar. Imma eħe, I mean, u jkunu għadhom żgħar, eċetera. Imma fil-verità ħafna mid-drabi ma jkunx hemm affarijiet biex ninkwitaw għalihom. Irridu nżommu f'moħħna li għalkemm għax ħafna mill-ommijiet jgħidulek pereżempju, u anka jiena, tbżajt jħossra ħajħdu zewġ tingiziet jew tlet tingiziet f'daqqa. Imma fil-verità importanti għax eh, għalkemm l-immunity ta' tfal ikabruha anka meta jiltaqgħu ma' nies differenti, l-affarijiet li daħlu ġoħalqhom, eċetera. Però l-vaccines jiprodeġu ħafna kontra mart li huwa ħafna iktar serju. Mhm. Jew li għakka ħares qatt ħa jiġri fuqhom ikun hemm iktar ċans ta' complications. So b'hekk huwa importanti u b'hekk nibdew minn ta' eta żgħira. All right.
Fil-verità. Zgur, għax inti bek qed tevitala għax dajk jaqbadhom jieħdu possibbli jkunu jridu jmorru l-isptar, l-ewwel antibiotics.
L-ewwel tliet xhur ħafna mid-drabi, ġifieri dejjem ngħiduha li jekk ikun hemm id-deni, irridu nieħdu l-itfal l-isptar. L-isptar, issa ħafna midrabi meta jisu jkunu għadhom kif ħadu vaċċin u nkunu nafu jisu li probabbli id-deni minna ma ninkwitawx daqshekk u ma jkunx hemm għalfejn nibatuhom l-isptar. Imma eħe, l-ewwel tliet xhur bekk imbagħad sorta nagħtu l-vaccines biex nipproteġu għall-iktar mart serju. Eżatt, eżatt, eżatt. U l-ewwel vaccines għax aħna hemm xedju li ovvjament Irridu nagħtu li hija obbligatorja fil-verità, naħseb hux. Eħe. Jew rikoma, dik hija rikomandat, obbligatorja. Issa hemm ċertu minnhom li bil-fors huma huma mhm. mela li jingħataw il-gvern b'xej. Mhm. Hija rakkomandata li nżommu magħha ħafna. U infatti qabel ma jibdew il-kinder, jiċċekjaw. Jiċċekjawhom biex jaraw li huma up to date magħha. Mhm. Iġifieri fil-verità mhux suppost li nitilfuhom. Imbagħad hemm vaccines oħra li ma jiġux offruti b'xejn mill-gvern imma li nirrakkomandaw li jingħataw u li dak li jkun jista' jagħti fil-privat. All right, li jistgħu jingħataw nimmaġina mal-oħrajn. Eżatt, eżatt, issa ta' min insemmi għax semmejt privat u gvern. Mela, il-gvern jirrakkomanda bil-liġi hemm ċertu affarijiet li jridu nieħdu bil-fors insomma. All right.
Issa, Apparti minn hekk, imma x'ħafna nies jgħidulek imma jiena bilfors irrid nieħodhom il-poliklinik. Le, fil-verità l-injections li joffri l-Gvern b'xejn biex niftehmu, nistgħu jew nieħduhom meta jibgħatulna l-appuntamenti fil-polikliniks jarawhom it-tobba eċċetera u tagħtihom in-nurse mbagħad il-vaċċin. Jew inkella l-Gvern joffri di skema, qisu nistgħu nsejħulha hekk, fejn inti tista' tagħżel jew il-pedjatra tiegħek jew it-tabib tal-familja tiegħek. All right. U qed jagħmlok il, tal-vaċċin ma tħallasx ovvjament għax qed jissuplixxihom il-gvern u mbagħad ovvjament tħallas il-fee Tħallas tat-tabib. tal-viżta biss.
Eżatt, imma ġifieri dak li jkun Tajba. forsi jgħidlek jiena ma nistax noqgħod immur fil-ħodu, per eżempju, għabba li jisommu flasġija għant il-tabib tijaj, whatever. Eżat. Nistaw namlu. Jow, dak li kun jgħidek jina xorta ħanu ħadant il-pedjatra. Eżat. Kull xara l-vista, so ma jtezgħu. Eżattament, eżattament, eżattament. Tajjeb.
U xinu ma l-vaccines li jina taw, kif edha l-iskema? Mela, ida xej twila. Oh, mela, ta' xarejn nibdew 6 in 1. 6 in 1 tkopri ehm, fuq mikrobi differenti, sitt tip, insomma, inkluż il-hepatitis B. Ehm, natu il-meningitis il-B, fl-istess waħda, u ehm, pneumococcus li huwa ehm, bakterja insomma li kawża chest infections. Mainly. Xar wara nerġaw natu t-tini doza ta' 6 in 1. Ok. Pero dit darba natu doza vaċċin ieħor ta' meningitis tip differenti. Fit-tielet Tillet darba tipo erba' ġimgħat wara. Presso poko terba' xhur qed ngħidu. Eżatt, bej wieħed u ieħor jisu erba' xhur, dejjem inħallu qed ngħidu four weeks mhm. jisu. Ehm, nerġgħu nagħtu t-tielet doża ta' 6 in 1. All right. It-tieni doża tal-meningitis B. All right. U t-tini doza tal eh, ta' chest infections, ta' pneumococcil. Ta' pneumococcil, all right. Tajjeb. Ok. Two, three, four months. Issa. At 12 months, nagħtu t-tielet doża ta' pneumococcil, OK, u t-tielet doża tal-meningitis B. Tal-meningitis B, all right, OK. Dik li jsejħula Bexero. Il-Bexero biex niftehmu, eżatt. Ġifieri il-Bexero tingħata tu four u twelve months. Eżatt. U magħha tingħata l-Gvern jagħti s-Synflorix u x'hekk. Eżatt, li hija ta' chest infections. Ta' chest infections. Issa fil-privat kien hemm ditti oħra mhm. li jena ta' għoldi ta' chest infection li kopru daqxie iktar strains. Ġifiri għal min jipreferi kun jista' jagħtiha privat dik dik l-injection biex. Ġifiri ma tagħtix dik li jagħti l-gvern u se tagħti l-oħra li jagħti privat li fija xi ftit iktar strains. Eżatt, u li riċenti ħarġu għal iktar strains. għal 20 strain minn flok għal 13 strain ta' pneumococcus. U tista' tingħata minn newborn ta' 20 strain? Tibda tibda xedjul bija. Tibda xedjul bija. U għal minn ħa xedjul kollha, mhm. ġast tingħata doża waħda oħra bħala sena wara isa biex jisa kopri għall-edit strain, għall-strains l-oħra. All right. Mela, ta' 13 xar, ġuna ħna usanna sa' 12 months, bħina Ta' 13 months nieħdu l-ewwel doża tal-MMR. All right. U d-doża l-oħra tal-meningitis li tkopri l-strains l-oħra, ACWY. All right. U dawn l-strains tal-meningitis tal-Bexsero hija l-B. Il-B. U l-oħrajn AC. WY. WY.
Dawn huma l-iktar komuni fl-Ewropa, u x'hekk. Eżattament. Għax ovvjament hemm iktar strains imma dawn huma l-iktar komuni u l-iktar anke li nsibu f'ma, meta jkun hemm każijiet ikunu minn dawn l-istrains. Issa, ehm, ta' 18 months, okay. nerġaw natu 6 in 1. L-aħħar, le, mux l-aħħar doza. Mux l-aħħar doza, ta' qabel tal-aħħar. Ta' qabel tal-aħħar. Umbat ta' 18 months, qed ngħidlu mbagħad ta' 3 to 4 years nagħtu l-MMR. Ta' qabel jidħlu l-iskola. Ta' qabel jidħlu l-iskola.
Biex tagħlaq id-doża tal-MMR. U mbagħad ikun hemm daqsxejn ta' break mingħajr vaccines. Dali qed ngħidu tal-gvern biex niftehmu. Issa ta' bej 12 to 14 nieħdu l-ewwel doża tal-HPV vaccine li riċentament ġiet inkluża fin-National Immunization Schedule kemm għall-boys u kemm għall-girls. Anke l-boys? Mhm. All right, okay.
Naħseb biex jiprevenu li jkunu carriers, għax fil-verità l-boys. Eżattament, eżattament. l Kienet meta ġiet enrolljata di sistema l ewwel dew bil-girls, u reċentament, mhux ħanajt bħala timing, għax minix ċerta fuq, għamma very recent. Hemm ġew inklużi l-boys. Alright, tal-HPV għat ngħidu l-vaċċin li tipprevenu kontra l-iktar tipi komuni ta' cervical cancer. Eżattament, eżattament.
Allura l-boys qed biex nipprevenu li jkunu carriers. Ekku,

li l-ewwel semmejt li l-gvern ma jagħtix kollox kollox kollox għalkemm mhm. huwa ħafna fil-verità. Huwa kopert fil-verità u daw żdiedu lejt li wkoll. Eżatt lejt li żdiedu, tipo meta konna żgħar aħna ma konniex ningħataw daqshekk vaċċin. Eh, Eżatt.
Mill-iskema tal-gvern. Ehm, Hemm vaccines oħra nistgħu nagħtu ta' chicken pox li tibda tingħata minn sena qisu lem il fuq. U hemm waħda li fil-verità mhix tingiża huma drops fil-ħalq tar-rotavirus. Tar-rotavirus. Konna semmejniha meta ddiskutejna fuq il-gastric. Eżatt, eżatt. Li tingħata normalment minn two months lem fiha Two doses. Ok, eżatt. Dawk jisom li nistgħu nżidu, fil-verità dawk kollox. Ovvjament imbagħad min ikun jiddeċidi li ħajsifer x'imkien eċetera, mbagħad irid jieħu storja oħra skont fejn tkun sejjer tiddiskuti mal-Floriana Health Center u eżatt mal-Immunization Center u jgħidu lek x'in ikun hemm bżonn. Eżattament, għax jiddependi mill-pajjiż li tkun sejjer. U żgur, u kemm ir-Rotarix u kemm il-Varirix it-tnejn two doses u Iva. It-tnejn two doses, xi two- six to eight weeks apart. u x'hekk. Eżattament, eżattament.
U Rotarix, minix minix ċerta jekk għandi xi żball, correct me if I'm wrong. Imma dik hemm xi xi żmien sakemm tista' tingħata u x'once taqbeż ċertu età jidhirli jiena Għax huwa l-iktar komuni em, fi- fit-trabi. fil-newborns, l-iktar. ġifieri Iżda ideally. Inti xorta għalkemm tieħu l-vaċċin, għax di konna mistoqsijiet oħra li tipo Mux ħajaqbdu vaccine, mux ħajaqbdu xejn. Mux għarru ta' virus, mux għarru ta' l-XB, ġviri għal kollox. Mhm. Inti vaċċin ħati proteġik u ħati proteġik ħafna. Mhm. Pero hemm min xorta in very small percentages, very, very, very small percentages li xorta jista jizviluppa per eżempju l-virus jew daw l-affarijiet, imma ehm, ikun ħafna iktar mild, bħal kollox, bħal kollox, bħal kollox.
Is-sintomi toħroġ iktar mal di bħal meta żipju xogħol ikun ħa il-chicken pox diġi l smajn ta' pereżempju jkun ħa l-vaccin ta' chicken pox. Imma flok toħroġ l ġismu kollu bżiża ikollu vera ftit. Eżattament. Tkun bħal meta toħroġ lok ħafna. Aħna rridu niftakru li ħafna mill-vaċċini jingħataw biex kemm jista' jkun prevenu l-complications. tal-marda. Ah, Ħafna minn nies kif semmejt ma joħorġux ġviri kif ta' batajt ħajkunu immunized kompletament fuqa, mhm. imma jiddependi minn ħafna affarijiet għax jiddependi kif il-ġisem jirreaġixxi għal-vaċċin, eċetera, eċetera. Imma l-iktar importanti li niprevenu complications minna, ġifiri, ah, dik l-iktar ħaġa importanti. Zgur, u nimmaġina forsi tal-chicken pox forsi għalek għadha ma daħliċ fl-iskema, fil-verità Ma nasibx li il-chicken pox tessaċ fija xi complications kbar, ovvjament, ħat preveni li Tista teknikament. Vera, tista, tista, tista, tista, tista. Għax inti jiddependi, per eżempju, imma again, jiddependi mill-pazjent minn ikun, eccetera. Fim, tipo, jekk inti għandek health problems oħra, problema ta' saħħa oħra, iċ-chances li tiżviluppa komplikazzjonijiet mill-infezzjoni huma ħafna kbar. All right, okay.
Mhix komuni, imma komuni, eżatt, imma u ifhem fil-verità ta' chicken pox jiena bħala persuna nirrikomanda għax ovvjament wan fl-iskejjel tittieħed malajr. U dan għandek ġimagħtej Mhux hekk? It-tfal miegħek sa ma jinxfu ovvjament titara fejn ħajoqgħod ma ħajżhom speċjalment jekk il-ġenituri jkunu jaħdmu ġifieri llum kważi saret ebas minn dak l-aspett għax din il-chicken box mhix ħaġa ta' tliet tim u daqs. Ifimni, għaj minn nirrakomandaw għax anka pereżempju jekk inti għandek xi ħadd li huwa pregnant. Dik oħra. Isek inti fil-verità aħna meta nieħdu l-vaċċina kemm Nipproteġu lil nfusna meta nipproteġu wkoll il-ħaddieħor. Il-ħaddieħor. Jiġifieri għalkemm in-nies forsi jkunu xettiċi u side effects tal-vaccines u komplikazzjonijiet tal-vaccines nismaw ħafna. U at least aħna fil-kliniks nitaqgħu ma' ħafna nies jgħidulek ma stratajt intihom l-om il-vaċċini għax smajtek u smajtek u smajtek. Ejwa fil-fatt għandi mistoqsija naħseb komuni ħafna ġeja dal-waqt. Għan saqsijilek fil saqsija.
Il-famuż MMR, mhm. il-għalix dal-axħar smajt xi każijiet ta' measles. Mhm. Is ovvjament il-cases ikunu jistgħu jkunu ġew minn eh, minn nies ħanejtek li ġew minn barra forsi ma kinux imlaqmin. Pero jista' jkun ukoll ikun hawn cases Maltin illa ovvjament ma jkunux ħadu l-vaccine tal-MMR. Eżatt.
Issa, Darba kien hawn l-għajdut li l-MMR mal-otizim, li l-MMR faċilment l-inkjata mal-otizim, l-inkjata,
din vera? Mela, le, mhix vera. Mela ħanibdew hekk. Dik xi 1998 kien hemm xi tabib dak iż-żmien kien għadu llum il-ġurnata madux tabib l-Ingilterra u kien ippublishja paper li beda jgħid li hemm link ta' autism mal-MMR vaccine u ta' xi affarijiet oħra jaffettwaw l-imsaren insomma mal-MMR vaccine. Mal-MMR. U at that point in time ma kienx hemm studji oħra li jikkonfermawa jew jgħidu li mhux eżatt jinnegawa. U speċi di kienet published f'journal vera kif tajda. Ta' reputazzjoni.
Eżatt, ta' reputation tajba. Allura kien hemm di l-isker kif ta' battajt. Li jisma' mela ma ntuwiex. I mean, rajt li so, għax aħna kulħadd jixtieq l-aħjar għatfall tiegħu, mhux hekk? U somma, eventually bdew joħorġu ħafna iktar studies u l-ebda study ma beda jsib link. Ok. Biex to cut a long story short, insomma saret investigation minn medical body tat-tobba tal-Ingilterra, insomma, u sabet li dan il-tabib kien published il-paper għax kellu business interest li jgħid hekk, ġifieri kien daħħal miljuni fuqha minn din il-lajja sort of. So, no, imma fil-verità unfortunately din il-qlajja, din il-gidba għadha tistema' ħafna. Jekk ilha minn 1998.
Minn 1998 għadha tistema' To be fair, it was disproved xi 12, 10 to 12 years wara, ġifieri to quite a while, allura baqgħet ħafna tal-imħuħ. Ġifieri kemm insarħu l-imħuħ tan-nies illi l-istudju da max 10 to 12 years biex Kien hemm ħafna studji Kien hemm ħafna differenti studji u biex kien hemm investigations sħiħa. investigations kienet twila. Eżattament, eżattament.
Għax ovvjament ġili tisma' midu l imma le ta' vera, x'malli tajtilu. Bada juri sintomi tal-autizm, fil-verità l-immaġina jkun Fil-verità, it can be a lot of stuff, fis-sens, inti, em, again, kif qed ngħid, sissa studji ma jurux li em, l-MMR dirett tikkawża l-autism, jiġifieri ma nistgħux ngħidu għadik for sure. Ehm, imma ehm, ħafna min-nies jisek inti tingħata fil-verità li ma mar tingħata feta fejn jibdew jesprimu ktar li nonfishom, eċċetera. Allura jibdew joħorġu ktar traits totizim. Ekku dan aħna normali l-bnedmin nipruvaw nsibu risposta għal kollox isek. Mhm. Allora ngħidu mela l-vaccine kienet. Però sissa there is no link whatsoever li lemma marta kawza l-otizim. So, hopeful inserħu ftit Kollox ħaf vera, infatti l-screening tal-autism anka minnaħa tal-gvern, jibdew jiskrinjaw it-tfal ta' sena u nofs. Eżattament. Ġifiri li jkun iżmi li tgħid inti jkunu ħadu l-ewwel doza. Eżatt, jkun ħadu l-bej l-ewwel doza u t-tieni waħda jisom. Allura ovvjament teħe, jinserta l-istess żmien u jaf ukoll għax kultant tiġri, forsi qabel ma tkunx qed tagħti każ. U malli tgħidha tajtu li mamma mela ħa nara x'ħaj jagħmel. U jisek bla ma trid tagħti iktar każ.
Tagħti iktar każ jekk qed jitkellem. Fehmt ma tgħidilha ħoda mhux qed jitkellem dat tifel, ġifieri jew dit tifla. Allura jaf jaf tkun ġejja naqra minn hemm ukoll għax xi kultant. Eh, forsi kun affert li ħadni jom lajt la qabel un bat nibdew natu kas, nibdew ninnu ta' wara, għax bdejna natu kas wara. Muxek, muxek.
Tajja.
Bħala side effects mhm. tal-vaccines, Umma fil-verità, il-vaccines li jinataw minnaħa ta' din l-iskema, mhm. jilom jinataw zmin, ġri mumiex vaccines li ħarġu issa u mhm. forsi they're all backed up by long-term studies. U nafu hemm profile naħseb ukoll ta' long-term side effects, ġifieri. U bħala side effects naħseb l-iktar komuni huwa id-deni U jerġa' ascolla. Ascolla, ascolla, l-iktar side effect issue li komuni, which might sound vera hekk, bla sens li ħa ngħidha, imma li jkollhom forsi naqgħu ġieħ fej, issa fil-verità fit-tfal, insomma fil-koxxa tkun. Imma bħal meta fil-kbar aħna nieħduha fil-flit. Unħossu dik naqra weġġa' dik l-ewwel 24 hours. Hija normali li fit-tfal forsi torqodhom.

Però kif semmejt inti, d-deni wkoll jista' jiġri bil-vaccines. L-iktar komuni li jiġri bil-Bexero, tal-meningitis mhm. B. Infatti aħna ngħidu isma' b'dik il-vaccine meta jihduha tibda tagħti paracetamol every 4 to 6 hours. Minn malli tmur id-dar? Eżatt, tħadd il-vaccine, tajthom il-vaccine, mort id-dar u bdejt tagħti bil-mod. tagħti l-paracetamol. Normalment għall-ewwel 24 hours għandu jkun biżejjed. Li tagħtiha regolari u mbagħad tagħtiha skont il-bżonn. Tagħtiha skont il-bżonn.
U normalment b'daw il-vaccines partikolari, 1 to 2 days ta' deni, mhm. mhux suppost li iktar. Ok.
Having said that, l-MMR tista' tagħti id-deni ġimgħa wara. Ġviri, 7 to 10 days wara li ħadna l-vaccine. All right, ġviri fl-ewel 7 days ma jkollhom xejn li forsi fejn. Eżatt, naqgħu ġeħtan imma jistgħu mitellaw. Eżattament.
Għax il-ġisem kun għadu qed jirreġixxi għalija. U fil-verità d-deni mhux ta' periklu once li nikkontrollaw, ġast huwa l-mod kif aħna nirrispondu eh, l-immunity system tagħna ġifieri qed. Għax dik hija live u hija live live vaccine allura il-ġisem idum aktar biex jipproduċi. Meta ngħidu live vaccine ġifieri il-mikrobu ma jkunx qiegħed ħaj kompletament li ħaj Ikun immodifikat imma ħaj. Immodifikat naqamans biex niftehmu. Ikun immodifikat b'tali mod li ma joħroġx is-sintomi. Jew jekk joħorġu joħorġu vera mild. Għax ġieli smajt minn joħorġu vera mild. Chicken pox ħarġlu rax. Eżatt, joħorġu vera mild.
Imma ovvjament ma jkunx ħaj ħaj bħalma kieku taqbad il-infection. Żgur, żgur.
X'ismu, ġifieri. U dawn huma live vaccines, ġvir il-live vaccines huma tal-Veririx u l-MMR. Eżatt, chicken pox u l-MMR.
Tal-Veririx, ma nasibx li tella din u wara. Mux li jekk tella, I mean, it can, it can. L-iktar komuni ma kifet nejdu l-meningitis il-B l-iktar li għanda. Eh, u l-Veririx l-istess bħal-MMR, ġvir jekk ħattella din, ħattella 5 to 10 days wara, ħabba li għalajf. Live vaccine? Mhux bilfors.
Mhux bilfors. L-iktar komuni di tal-MMR li 7 to 10 days wara. Issa, jekk ikun hemm xi ħadd, pereżempju, ħana ġan saqsik fuq ta' chicken pox. Dik meta toħroġ l ewwel darba jdu jkollok l-immunity għalija. U mhm. xek. Issa, jgħja ngħidu xi ħadd pereżempju għandu ħuħ ikbar u ma mhm. ħadix. U pereżempju ħarġet l chicken pox u bela ħażejr li wasal fi żmien li joħodha. Okay.
Joħodha il-veksin xorta li tkun ħarġitlu jew le? Le, jekk tkun ħarġitlek m'għandekx għalfejn. Ma għax jur immun minħabba li kellek l-infezzjoni. Eżatt, jekk inti qabditek l-infection, ġismek ikun bena immunity għalija spek. All right, ġifri m'għandekx għalfejn toħodha. Tajjeb. Dat ngħidlu ħafna daw l-affarijiet ovvjament huma generalized, ġifieri jekk ikun hemm ċertu każijiet speċifiċi jinnaf pereżempju jekk tfal għandhom xi mard b'iktar komplikazzjonijiet eċċetera, dejjem jitkellmu mal-pedjatra eżatt, that's the safest option. Għax ċertu affarijiet jaf jinbidlu f'dal każijiet. Ġifieri importanti li nagħmluha. One last question.
Mhm. Ġieli pereżempju ikollok appointment tal-vaccines u mhm. tfal ikunu ma jifilħux. Meta jkunu ma jifilħux, idealment ma mmorrux għal vaccine u xejn. Meta jkun hemm id-deni.
L-iktar Ġifieri per eżempju għandu runny nose biss u m'għandux deni mela ħanibdew hekk. Tifli sofar fett. Ħanibdew hekk. Jiena issa mela on paper fil-verità intieri id-deni l-iktar ħaġa importanti li ma jkollhomx. All right.
Issa, jekk it-tfal huma ma jifilħux tarom miżerabbli, mitluqin u hekk, tihomx vaccine, eżoħ jintelqu iktar. U fil-verità qas inkunu nafu jekk xħabba l-vaccine jew ħabba l-infection li jkollhom pereżempju. All right, ok.
Having said that, jekk pereżempju vera inti marbut bil-ħin u bil-forsi tittihomlhom, jekk dan kien kellu pereżempju infection fil-grizmej. Mhm. U qed jieħu l-antibiotics imma qiegħed Ok, issa tajjeb, wasal ħames ġurnata tal-antibiotics, tista' tagħti il-vaccines. All right, ġifieri anke xi ħadd jinnaf kien qed jieħu il-kalpol jew antibiotics jista' jieħu xorta il-vaccines. Provided li m'hemmx denijiet ngħidu. Eh, le, eżatt.
Jinnaf xi ħadd jieħu l-kalpol għax muġuh pereżempju. Eżatt. Jinnaf qed jagħmel teething u taf inġil intu għamil kalpol. Eżattament, eżattament.
Dawk tal-iktar, dawk l-iktar. Tajjeb.
Thank you tal-informazzjoni li għaddejtilna. Jiena ħantella wkoll ix-schedule em, infographic bħala kumment Ekku. ħalli dak ħalli min ikun irid iktar informazzjoni ikolkom ix-schedule eh, imniżla u taħt. Minna, ma fadal li xejn iżjed xi ngħidilkom ħlif thank you tal-li segwejtuna u thank you inti telli għal darba oħra welcome, you're il qajt l-istedina tiegħek. Mill-qalb, mill-qalb.